Döwran şu gün gürrüňdeşligi kabul edip geleň üçin köp sag bol. Geçen hepde meni okuwyňda kabul etdiň we şu günem ýene görüşdik. Köp sag bol. Gysgaça seni tanamak isleýäs, sen sen barada bilmek isleýäs. Özüň barada gysgaça aýdyp berip bilersiňmi? Salam aleýkum Döwran aga. Mena minnetdar şu interwýuňyz üçin, edýän hyzmatlaryňyz üçin. Men şu wagt on ikinji klasda, orta mekdepde, şu ýyl gutarsam, nesip bolsa onsa kollej gitmek niýetim bar. Men özüm Türkmenistanda doglan, Aşgabatda. Bärigem iki müň on üçünji ýylda geldim. Örän gowy.
Indi bu wagt high schoolda, orta mekdepde okaýan diýip aýtdyň. Nirede okaýaň? Men Jorj Waşington high schoolda, San-Fransisko. Şahrasykada okaýan. Indi mekdebiňizdäki okuw sistemaňyzy we sapaklaryňyz barada aýdyp berip bilersiňiz? Mekdepde iki görnüş klaslarymyz bar. Birisi hökman almaly klaslarymyz, olara ATG requirements diýýär. Beýleki sany gapdaldan özi höweslenýän klaslarymyz bolýar. ATG requirements-de hökman iňlis dili, taryh, matematika. we şoňa meňzeş sapaklary alýar. Beýleki beýlekide bolsa kompýuter, hospitality, medisina, saglyk, şoňa we şoňa meňzeş klaslar bar. Sebäbi olar mekdepden soňam galyp okuwçylara kömek etýärler. Ikinjiden dostlarymyz bar, klasdaşlarymyz. Olaram okap bizi özlerine höweslendirip çekdirýär. Bizem okan wagtymyz olary özlerimize çekýär. Üçünjiden hem mekdepden soň berýän klaslar bar. sapaklary bar ýa-da klublary bar. Şolara galyp okuwçylar öz wagtlaryny geçirýärler. Hmm, gaty gowy. Indi ýan klublar barada diýdiň. Şo klublar barada aýdyp bere gysgaça. Nähili klublar bar? Ol hökman almalymy ýa daşyndan isleseň gatnaşylýamy?
Klublar, her hili klublar bar. Başga, başgaça-da oňa komandalar diýýär, topar. Oňa Futbol, futbol toparymyz bar, basketbol toparlarymyz bar, beýsbol diýdi, basketbol diýdi. We başga topardan başga klublarymyz bar. Meselem, ýaňky medisina klublarymyz bar. Tigir oňarylýan klublarymyz bar, maşyn oňarylýan klublarymyz bar. Ýa-da men gatnaşanym robotics klublar, robot döretýän klublarymyz. Gaty gowy.
Oňa hökman barmaly diýlen zat ýok, okuwçylar mekdepden soň wagtyny geçirmek üçin barýarlar. Hum gaty gowy. Ýaňky Robotics öwrenýän diýdiň, şo barada klub bar diýdiň. Şo barada aýdyp berip bilersiňmi? Nämeler edýäňiz o taýda? Birinji semesterde iki sany mugallymlarymyz okuwçylara öwretýärler. Ikinji semesterde bolsa her toparyň başyny belleýärler, onsoň alty hepdäniň Içinde bir robot ýatak gutarýar, onsoň ol robotam gatnaşyga gatnaşýar. Hum.
Robody nädip ýasaýaňyz? Nämelerden ybarat bolýar robotlaryňyz?
Robotlaryň ýasamagy üçin, çaltrak ýasamagy üçin iň aňsat usuly otuz adamy toparlara bölmek. O toparlarda robotyň içini ýazýanlar bolýar, hereketlerini, näme etmelidigini ýazýarlar. Başga robotyň daşyny oňarýanlar bolýar. Onsoň biznes toparymyz bar. Olar bolsa ýaňky kompaniýa Apple diýdi, Facebook diýdi, Salesforce diýdi, şolar ýaly kompaniýalardan kömek pul alýarys-da, onsoň şo puly robota ulanýarys.
Gaty gowy. Näçeräk pul alyp bildiňiz şu wagta çenli? Öňki ýyl otuz müň dollar töweregi. çykdy. Otuz müň dollar ýaly pul kömek berdiler size. Hawa. Robot ýasamagyňyz üçin. Hawa. Olam diňe bir kompaniýa däldi, şu köp kompaniýa, birnäçe kompaniýalar alan wagtym. Dogry. Haýsy kompaniýalar meselem? Içinde Apple bar, Facebook bar, Salesforce bar. Bikinova. Bu toparda indi sen haýsy orny aldyň, saňa nähili orun berdiler? Başda robotyň daşyny oňarýan topara girdim, yzyndanam robotyň materialyna saklanýan toparyň başy boldum.
Ýagny mehaniki taraplaryna seredipsiň-de. Klasyňyzda, synpyňyzda näçe millet bar? Haýsy görnüş milletlerden dost-ýarlaň bar? Milletleri sanasaň, yzy gutarmaz oň. Sebäbi nähili diýseň, ýaňky aýdyşym ýaly, dokumentleri ýok bolsa dam, bular özlerini alýarlar-da. Hawa. Şonuň üçin bärde millet kän, onsoňam ille saýlap duraňzok. Saýlap duraňzok. Ýöne, meselem, pylan ýurtlardan diýip aýdyp biljekleriň barmy? Elbetde, Meksika, Meksikadan hasalaşsam, meň meselem iň ýakyn dostum, ol Fransiýadan, ýene bir ýakyn dostum, ol Ispaniýadan. Ispaniýadan. Onsoň, Italiýadanam bir okuwçymyz bar, Bosniýa diýdi, onsoň Gündogar tarapdan, Gündogar Aziýa tarapdan okuwçylarymyz bar, Hytaý diýdi, Ýaponiýa, Filippin. Onsoň, Latyn Amerikadan zatlarymyz bar, okuwçylarymyz bar, Kanada diýdi. O ýurtlardan hem. Üýtgeşik-üýtgeşik medeniýetlerden adamlar bar. Medeniýet, onsoň
gapdagyňda, meselem, okuwçy klasdaşyň oturýar, başga millet bolsa. Şolar bilen gepleşip, onsoň o milletleriň hem, o milletleriň hem medeniýetlerini öwrenýäs. Olar hem biziň türkmen medeniýetlerimizi öwrenýärler. Paýlaşýaňyz bir-birleriňiz bilen. Gowy zat, ol hem bir taraplaýyn özüňi ösdürýändir. Hawa.
Bir çetden onsoň bir gowy zady, meselem men fransuzsky öwrenip otyryn. Men onsoň ýakyn dostum fransuz bolansoň, şo fransuz dilini praktika etmäne adam bar. O ýerde programma bilen oýun ýazmany öwretýärler. Klasyňyzda nämeleri üýtgeşik görýäň özüňe? Birinjilik bilen-ä mugallymlar toparda işlemäni öwretýärler. Ikinjidenem klasyň öňünde geplemäni öwretýärler. Üçünjidenem maýa klasdaşlarymyzam bar, olar hem biz bilen bile okaýarlar. Meselem, aýagy ýa eli işlemese, olary aýratyn mekdepde ady göýberenoklar-da, olar hem biz bilen okaýarlar. Gaty gowy. Ýaňy okuwňyzda meni belli bir ýerlere gezdirdiňem, görkezdiňem. Şoň bir ýerinde aýdypdyň, awtoulaglary bejerýäs diýip. Şo barada aýdyp beräý. A, ýaňky aýdyşym ýaly, gapdandan öz saýlap bolýan klaslaňam bolýar. Hawa. Şoňadam awtoulaglar bejerip bolýan klasymyz bar. birinji, nähili diýsem, iki sany kurs bolýar. Meselem, dokuzynjy klasda birinji kursuny alsaň, be, ikinji, onunjy klasda uje ikinji kursuny alyp bolýar-da. Hawa. Birinji kursunda diňe başlangyç zatlaryny öwretýärler, motor, diýdi, ýagyn çalyşma, nu, ýagyn zatlaryny öwretýärler. Onsoň, Ýagynam çalşyp bilýäňiz? Ma, hemme zatlaryny öwretýärler. Mhm. Ýöne birinji kursunda iň esasy zada seretýärler. Ýaňky motor nähili işleýşini, onsoň maşyny nädip düzüp düzmeşini zada öwretýärler. Onsoň ikinji kursa gelen wagty olara uje özlerine bir maşyn berýärler, ýa motoram, motoram girýär. Motoram girýär. Onsoň şolary okuwçylaryň özleri özleri bejerýärler. Eger birden kömek zat gerek bolsa, onda gidip mugallymlardan soraýarlar. Gowy.
Soň ýaňky gören awtoulaglarymy okuwa degişli awtoulaglarymy ýa birler size getirip berýärmi, öwreniň diýip? Birler bize getirip berýärler, ýöne olaram öz maşynlary, meselem, Siz maşynyňyzy etseňiz, meň ýagymy çalşyp beriň diýip. Biz ýagyny mugt çalşyp bereris, ýöne oňa-da köp wagtlyk arka alarys, sebäbi okuwçylary, okuwçylara öwretmek üçin. Hä,
hyzmat edýäňiz, başgalarynyň işini bitirip berip bilýäňiz, meselem, problemalary, maşyn problemasyny çözmek üçin. Ýöne ony öwretmek üçinem hem öwrenmek üçin alyp galýaňyz köpräk wagtlyk. Hawa. Meselem, onda men öz maşynymy bir gün getireýinmi?
Hawa, getirip bilýäňiz. Näçe wagtlyk gelärsiňiz, meselem? Ol zada bagly.
Näçe getireniňize bagly. Hä. Meselem, ýagyny çalyşdyrmak üçin zat üçin getirseňiz, onda bir aýlyk zat çeker. Bir aýlyk.
Eger
tekerini çalyşdyrmak üçin iki aý gider. Onsoň ýa motorynyň bir zadyny bejertmek üçin uje bäş aý töwerek eglärdi. Hä.
Ä onda men getirmäýin onda.
Ýöne onsoň ikinji kursda test aldyrýarlar. Şo testden geçseň, size mehanik ugrundan sertifikat berýärler. Şo sertifikat bilen hem uje siz mehanik bolup işläp bilýäňiz. Hmm, gaty gowy. Hawa. Olam aýratyn bir mümkinçilik da öz. Hawa. Tejribe. Hawa. Gowy. Mekdepde molymlar bilen dostlugyňyz nähili, aragatnaşygyňyz nähili?
Molymlarymyz edil okuwçylar ýaly biz bilen käwagt aýdym zatlary diňläp oturýarlar ýa-da biz bilen nahar zat iýýärler. Onsoň mekdepden ýaňky aýdyşym ýaly mekdepden soň galyp okajak diýsek olardan kömek etýärler we klub ýa topar zatlary açjak wagtyk olardan bi kömek etýärler. Meselem seň özüň bir topar açmak isleýäň her haýsy bir topar. Meselem ýaňky köp milletler diýdiň. Halkara aragatnaşyk bir zatlar diýip bir topar açjak bolýaň we şu taýda bir bir işler etmek isleýäň. Şony açmaga kömek edýärler, dogrumy? Hawa. Indi robotics ugrunda özümi ösdürjek diýýäň, şolarda klublara gatnaşýan, şolarda işler alyp barýan diýýäň. Geljekde-de dowam etjekmi şul ugra ýa başga zatlara höweslenýäňmi? Hawa nesip bolsa geljekde däm okamagy isleýän, öwrenmegi isleýän. Sebäbi meň pikirimçe geljekde köp zatlar kompýutere ýa robotlara baglyşykly bolar diýip pikirlenýän. Şonuň üçin häzir kod ýazmany ýa-da şu robotyň işleş işleýäni öwrenmänim meň üçin möhüm.

Bu ýerde ýaňy şu wagtky arkamyzda görýän ýerimiz San Fransisko şäheri we mundan aşakda birnäçe kilometr aşakda Silikon Wally Silikon Wally başlaýar. Oňa-da türkmençe Silikon jülgesi diýilýär. O ýerde-de birnäçe million, milliard dollarlyk kompaniýalar bar, ýaňy Apple diýdik, Google diýdik, Hatda şu wagt Türkmenistanda köp ulanylýan bir çat programma imo hem şo taýlarda ýerleşýän ekeni. Indi bular bu ýerde elbetde bu kompaniýalar seň okuwyňa täsir edýändir. Pikirleriňe, düşünjeleriňe elbetde täsir edýändir. Şu kompaniýalar bilen nähili baglanyşyk gurup bilýäň özüňe? Nämeleri peýdalanyp bilýäň?
Kompaniýalar mekdebimize gelibem özlerini hödürleýärler, özlerini reklama etýärler. Onsoň bizem baryp şu kompaniýalarda öwrenjek diýsek bize aýratyn bir işgär berýärler. Onsoň olar bize öwredip onsoň. özümizden bir zat ýasaýas. Meselem, sekizinji klasda Fitbit bilen Square kompaniýa gitdim. Şo ýerde bir işgär berdiler. Şo işgär maňa başda öwretdi kompaniýanyň nähili işleýänini we ondan soň öz özümizden bir zat döretdik we kompaniýa görkezdik. Ondan soň mekdebimize däm görkezdik. Gaty gowy. Haýsy kompaniýa diýdiň? Fitbit bilen Square. Fitbit.
Ol olar näme iş edýärler? Olar sagat. döredýäler. Sagatam siziň saglygyňyzy barlaýar. Saglygy barlaýan sagat.
Hawa. Gaty gowy bir zat. Onda haýsy her haýsy bir kompaniýa bilen baglanyşyk gurup şolardan peýdalanyp bilýäň bärde. Hawa. Kömekçi bolýarlar.
Hawa. Gaty gowy bir zat. Hawa. Indi.
Döwrümizde hemme hemme ulanýan zatlarymyz tehnologiýa bolup barýar. Dogry dälmi? Indi tehnologiýada elbetde kod ýazmak bilen ýaňky software biram hardware-den ybarat bir zat. Indi kod ýazmanam öwrenipsiň, öwrenýänem diýýäň intägem. Kod ýazmak näme diýip sorasam näme diýip jogap berip bilersiň?
Kod ýazmagyň her hili görnüşi bar. Meselem, kompýutere ýazsaň, ol eýýäm websaýt, oýun programmalary, şolar ýaly zatlar näme etmelidigini aýtýar. Ýa-da robot üçin kod ýazýar. Oňa bolsa robotyň hereketlerini düşündirýär.
Geljekde maksadyň näme? Maksadym
kompýuter kod ýazmak, programmirowaniýe, kompýuter inženerçilik etmek isleýän, nesip bolsa. Şoňa-da kolleç zatlara tabşyrdyk. Jogaplaryny garaşyp otyryn. Mart aýynda nesip bolsa jogaplary geler. Nirelerde okamak isleýäň?
Silikon Welliden kän uzagrak gidesim gelenok, ýöne gerek diýse Nýu-Ýork taraplardan gitmek razy. Hä, planyň bar. Hawa. Gowy.
Iň höwes edýän okuwyň haýsy?
UC Berkeley. UC Berkeley.
UC Berk aaa University of California Berkeley. Mhm.
Döwran kod ýazmak kynmy? Ýok, iň esasy oturyp ünsüňi berip öwrenseňiz gaty çalt wagt alarsyňyz, olam edil dil dil öwrenmek ýaly. Ýa kyn däl diýýäňda. Hawa.
Dogry indi bu kody meselem men öwrenmek isleýän. Hökman men okuwa gitmelimi ýa öz başda am öwrenip bilýänmi? Kod ýazmak üçin hökman kompýuter bilen internetiňiz bolsa ýeter. Sebäbi şu ikisi bolsa eýýäm kod ýazmany dam öwrenýäňiz, işläbem bilýäňiz we öz kompaniýaňyzy açsaňyz ol onam edip bilýäňiz. Onda Döwran şu wagt diňe kompýuter bilen internet bolsa men öýde oturan ýerimden Özüm kod ýazmanam öwrenip bilýän. Soň kod ýazyp bir bir zatlary döredibem bilýän. Dogrymy? Dogry. Soň şirkedem açyp şony ulaldybam bilýän. Dogry. Oturan ýerimden.
Hawa. Şony ýalan zat. Hawa.
Biz näme üçin kod ýazmany öwrenmeli diýip sorasam?
Sebäbi geljekde meň pikirimçe hemme zatlar kompýuter ýa-da robot baglanyşykly bolar. we onsoň o robotlary EA biziň häzirki işleýän işlerimizi alar diýip pikir etýän. Şonuň üçin alanyna ýaraşada onsoň ýene-de iş köpeler. Sebäbi biz ýene-de robotlary ýazmak üçin ýa-da döretmek üçin programmistler gerek bolar geljekde. Şonuň üçin kod ýazmagyň möhüm.
Öwrenmek gerek diýýäňizmi? Hawa.
Geljekde nähili maksatlaryň bar, nämeler etmek isleýäň?
Geljekde nesip bolsa, men orta mekdebi gutaryp, onsoň kolleje girmek isleýän, uniwersitet ýa kollej. Ondan soň bolsa iş tapyp, işe girmek isleýän, işde birazajyk iş öwrenip, onsoň öz kompaniýamy açmak niýetim bar. Dogry.
Ýagny, senem bir startap. emele getiresim gelýär. Nesip bolsa.
Gaty gowy.
Öz ýaşdaşlaryňa ýa-da adamlara aýtmak isleýän bir zadyň barmy? Ilkinjilik bilen öwredenoklar diýip giç oturmaň. Siz öwrenesiňiz ýa-da ol siziň öz eliňizde. Şonuň üçin okaň, öwreniň, dörediň.
Döwran Rejep köp sag bol şu gün geleniň üçin bize şu maglumatlary biz bilen paýlaşanyň üçin pikirleriň bize aýdanyň üçin ýene nesip bolsa öz geljekde planlaryňy öz maksatlaryňy amala aşyrarsyň we öz ýaňy aýdyşyň ýaly kompaniýalaň kompaniýaňy gurarsyň öz Nesip bolsa ýene üç-dört ýyldan görüşýän çagynda. Bolýar. Görüşelimi?
Nesip bolsa.
Bolýar. Sag boluň. Sag boluň.